שלום עליכם, קינדער שפיל, עפילאג, ווי דער פארפאסער זאגט נאך עטליכע ווערטער און געפינט אז עס איז שוין צייט צו געזעגענען זיך מיטן לעזער און מאכט א סוף מיט דער דאזיגער ווירקליכער געשיכטע. געזעגענענדיג זיך מיטן לעזער, מוזן מיר, ווי עס פירן זיך אויף אויף די וועלט די אלע ראמאניסטן, שענקען אים אן עפילאג און איבערגעבן אלץ וואס עס האט זיך אויסגעלאזט מיט אונזערע העלדן וועלכע ווערן דערמאנט אין דער דאזיגער ריכטיגער נישט אויסגעטראכטער געשיכטע. אלע אונזערע באקאנטע פארשוינען זענען געזונט און שטארק, אויסער די צוויי אומגליקליכע פרויען טייבעלע פורמאן און ראזשע פרידמאן. אפילו דער אלטער מאיר פורמאן לעבט נאך, נאר זיין לעבן איז א טרויעריגער ווי דער טרויט. ווי דער טויט. צו וואס און פון וועמענס וועגן לעבט אזא אומגליקליכער נפש אויף דער וועלט? פון וועמענס וועגן האלט ער דעם אייזערנעם קאסטן מיט געלט? צו וואס פארשטייט ער די רויטע לאדן אלע נאכט, און אז ער דערהערט א שארך פון א מויז ווערט ער פארציטערט און כאפט זיך צו די שליסלעך? צוליב וועמען טרייבט ער אן ארעמאן פון שטוב? פאר וועמען און פארוואס קוילט ער זיך אלע טאג מיט די אידענע? פאר די אפגעלעקטע ביינער וואס זי ווארפט ארויס פון די הונט, וואס זי ווארפט ארויס פאר די הונט, אז עס וועט א קלאפ טאן זיין לעצטע שעה, וועט ער שיקן רופן דעם רב מיט די דיינים און וועט מאכן א צוואה, כך וכך רובל אויף עולמות, כך וכך רובל אויף המרחץ, כך וכך אויף דעם הקדש, כך וכך קיין ליובאוויטש, דעם רעבין אויף א סוכה, וואס ווייטער ווערט ער אלץ פרומער, כך וכך אויף חברה קדישא, אויף אזכרת נשמות, אויף חברת תהילים, אויף חברה משניות, אויף עשרה בטלנים. אויף די דאזיגע געלט וועט ער מאכן עטליכע אפעקונס, גבירים, שיינע אידן, וואס וועלן זיך נאכדעם צווישן זיך צעטיילן אחת ואחת, און די ארעמעלייט פון די שטאט וועלן ארומגיין פון איינעם צום אנדערן און וועלן שרייען גנבים, רוצחים, הול טייערס, ווי זעלגערס וואס געלט וואס ר' מאיר פאדמאן האט איבערגעלאזט פון נגינים האבן זיך צוטיילט און מיר וועלן שווייגן, געט אונז אפ פאדמאן'ס געלט, ס'איז אונזער געלט. אט אזוי זענען הייסט עס די רויטע לאדן שוין פארמאכט פאר אונז אויף תמיד, אבער דער אייזערנע באלקאן? דער אײַזערנער באַלקאָן איז תּמיד יונג, תּמיד פֿרײלעך, תּמיד באַלאָכטן און פֿול מיט געסט, פּונקט ווי פֿריִער, קיין שום פֿאַרענדערונג. דאָס געשעפֿט פֿון דער פֿון דער גלענצנדער פֿירמע פֿרידמאַן איז זייער אַ גרויס געשעפֿט. די קלייטן וואַקסן, די קאַנטאָר אַרבעט, מאָטל פֿרידמאַן איז שטענ מאָטל פֿרידמאַן איז שטענדיק פֿאַרנומען מיט זײַנע חשבונות, ער איז שטענדיק פֿאַרטראָגן. ער איז איינגעטונקט פון קאפ ביז פיס אין ציפער אז זיין זון איז דאס ערשטע מאל געקומען אהיים צו גאסט מיט זיין גרויסארטיגע פרוי יאדוויגא, די טאכטער פונעם ווארשעווער באנקיר לודוויג עסיגמאכער. איז מלכה געווען אזוי גליקליך אז זי האט ארומגעכאפט דעם מאן קישן, וואס זאגסטו עפעס מאטל אויף אונזער באריסן און אויף זיין פרוי, אויף יאדוויגא'ן? יא, אבער אונזער פויגל וועט אוועקווארפן די שארלאטאנסקע שטיק. אויב יא, אויב אונזער פויגל וועט אוועקווארפן די שארלאנסטע שטיק, די שארלאטאנסקע שטיק, נאכאמאל, יא, אויב אונזער פויגל וועט אוועקווארפן די שארלאטאנסקע שטיק, קען פון אים ווערן מיט די צייט א שטיקל מענטש. דו פארשטייסט צו ניין? איך האב געהאט א דעפעש פון זימלשטיין פארקויפט דרייסיג טויזנט פוד צוקער אויף חודש מאי, בין איך צופרידן, דו פארשטייסט צו ניין? וואס האט געטאן מאטל פרידמאן ביי מאיר פרידמאן בעת יענער איז געבליבן אן אלמן? עס ווייזט אויס אז אין פרידמאנ'ען האט פלוצלום אנגעהויבן צו רעדן זיין געוויסן, צו אפשר האט ער זיך דערמאנט אז ער, מאטל מזיק, איז אמאל געווען א חבר און א גוטע ברודער מיט מאיר קוואשער. אדער ער האט געוואלט מיט זיין וויזיט פונעם אייזערן באלקאן צו די רויטע לאדן אויסקויפן זיינע אלטע זון אקעגן זיינע געוועזענעם שותף. מזל טוב אונזערע הארציגע שוועסטער מאשא און פאשא רעגנבויגן האבן שוין חתונה געהאט פאר גאנץ רייכע קאמערסאנטן. די מאדאם רעגנבויגן איז גליקליך אלע יאר קומען צו קומען איר צו אפאר אייניקלעך. חלק די משרת איז ביי די יונגע פרידמאנס אלאקאי. ער טראגט א ווייסן זשילעט מיט א זילבערנעם זייגער און זאגט, ביי אונז אין ווארשע, גאלדענשטאט און זילבערשטאט האבן שוין דיפלאמען אין די הענט. דער ערשטער איז א דאקטער און קוקט ארויס אויף פאציענטן וואס ווייזן זיך עפעס נישט, און דער אנדערע איז אן אדוואקאט וואס האט נאך נישט געהאט די עהרע צו זעהן א קליענט אין די אויגן, באזוכן רייכע פארטיעס און ארבעטן אויף אלע קווים. אייזנשטאט האט זיך נישט שטארק פארענדערט פון יענע צייט, עס האט זיך אים נאך אויסגעשאטן א קליין שפיציכיג בערדל וועלכעס געט אים וועלכעס געט אים צו דעם זיבעטן חן. ער איז זייער באליבט ביי אלע זיינע חברים סטודענטן און אויף יעדער אסיפה איז ער תמיד דער ערשטער, הגם ער קריכט נישט צום אויבן אן און רייסט זיך נישט אויף די ווענט. ראָזשעס קינד, זי הײסט נאָך די מוטער, ראָזעטשקע, געפֿינט זיך בײַ בערטע שימשלבוימס. בערטע די גרישע איז נאָך עד-היום אַ גרישע. זי איז גערעכט, װאָס זי זאָגט, אַז אונדזער לעבן איז אַ לאַנגע טראַגעדיע און מיר, מאַנצבילן, זענען די העלדן, גוטע און שלעכטע העלדן, ערלעכע און פֿאַרדאָרבענע. זי זאָגט נאָך עד-היום, אָ-האָ-האָ, מענער, מענער! אָט אַזױ נישט פֿרײלעך האָט זיך אױסגעלאָזט אונדזער ראָמאַן. א ראמאן אין וועלכע די הויפט ראלן האבן געשפילט נישט קיין העלדן נאר קינדער.